Neu fewn. Diolch gofal iaw am fod efo fi hedwi uh, yn uh, Aberteifi. Mm -hmm.
Ia, diolch yn fawr am, am y croeso. Gyda diolch yn fawr. Fe yw'n a, da i ofyn i ti um, mm. dweud rhywbeth am uh, waith celf. Wel, mae'r ma, ma cyfres o luniau da fi ymlaen um, yn seiliedig ar ferched oedd yn gweithio ar y ffermydd. Mm. Morynion ffermydd. Ie. Yeah.
Ac um, mae stori tu ôl i bob un o'r, or, or lluniau yma. Ac uh, dwi wedi clywed y stori a treol disgrifio, disgrifio fe mewn paint. O! Oh. Um, a dyna, dyna gyd dwi'n trio wneud yn hyn. Ond dyw'r stori ddim fel bod, papur newydd fan hyn. Dim, mm. dim hmm. stori ffeithiol yw e, teimlad yw paint. Yeah. Oedd yn had, ystod yn gweud wrtha i, mae gar arall am deimlad i'w peintio. O, oh, ie. Yeah. A y teimlad sy'n dod y tu mas o'r un mae'r ferch yma, mae'n ddirgel, ddim yn gwybod pwy yw i, a mae'n dachrau stori, ti'n meddwl, o, oh, okay, pwy yw i te, beth mae'n neud, beth, beth yw'r ceirios yma gyd efo ti. Mm. A, hmm. a, a mae fe'n agor drws i ti mewn ffordd fel sydd ti'n darllen stori fer, dyma'r paragraff cyntaf. O. Oh. Wyt ti fel ennill enwog yn Nghymru? Wyt ti wedi gwneud llawer o waith celf ar draws Cymru? Fedri di siarad ychydig am dy waith celf?
Ie, dwi wedi bod yn arlunio ers o'n i'n fachgen bach. Mm. Um, pan oedd pobl yn dod i'r tŷ, bydden ni'n yn tynnu lluniau hwnnw nhw. Bydden nhw'n neud, bydden neud llun dachrau gyda'r trad a mlaen i'r pen. A dwi ddim wedi stopio trwy mywyd, i wedi gwir. Dwi wedi bod yn... Um, siwr o fod, mae rhywbeth Cymreig yn y gwaith dwi wedi'i wneud. Mm. Mae'n lluniau o Gymru, mae'n lluniau o bobl o Gymru, o dirlun Cymru yeah. ag ati. Ac um, dwi'n credu bod... Um, Bod hwnna'n dod mas yn gryf yn yn y gwaith. Hmm. Yym hynny yw ma'r ma'r filltir sgwâr y ll- y lle ma' rywun yn ca'l 'i eni a'i fagu yn dod mas sim ots os ma' fe mae cerddorieth neu llenyddieth neu... Hmm. ...arlunio yw e. Hmm. Mae mae e'n dod mas mewn rhyw ffordd dwi'n credu. O ie. There we are. Roedd dy dad di yn alinis enwog hefyd, fel ti. A phan oedd o'n siarad am waith celf fel hwn efo ti yn y gorffennol, oeddech chi'n defnyddio Gymraeg neu Saesneg, meddw? Dwi ddim yn credu i fi siarad Saesneg gyda nhad o gwbl erioed, dweud y gwir. O, oh, oce. Okay. Dim ond Cymraeg bydden ni'n siarad. Hyd yn oed am, am waith celf. Ie, yeah, am oh, waith okay. celf hefyd. Um, oedd y gwaith oedd yn had yn neud yn waith Cymreig, fel dwi'n meddwl bod yn waith i'n Gymreig. Mm. A felly, oedd yr iaith Gymraeg yn rhan o'r gwaith, os ti'n deall beth sy'n gyda fi. hynny yw y bobl sy'n gwmpas ble na Cymraeg bydd yr hyn i gyd yn siarad, felly er oh. mae rhywbeth gweladwy yw celf, oh, okay. mae'r iaith yn bwysig hefyd, achos dwi'n gwybod pa iaith byddai'r bobl yma'n siarad i gyd. Ac felly, oedd y Gymraeg yn rhywbeth naturiol iawn mm. i siarad, e, fel cyfrwng i, i siarad am waith celf. Mm. A dwi'n credu oedd y bobl oedd yn prynu gwaith y nhad hefyd yn gallu gweld bod rhywbeth um, agos iawn y rhwng beth ydyn gweld a beth ydyn clywed. Mm, mm, mm, mm. Yn yr ystyr bod celf yn fwy na rhywbeth ar bapur, mae fe'n rhywbeth ysbrydol mewn ffordd. Mae ma, ma dimensiwn arall i'r celf. Ac um, ia, i ateb y gwestiwn di, ia, Cymraeg byddwn ni'n trafod, yn, yn y Gymraeg byddwn ni'n trafod celf bob tro. Bob tro, oce. Okay. Yeah. A byddwn ni hefyd yn gweud bod, um, bod gwaith yn had hefyd yn rhywbeth um, sydd yn perthyn i dde orllewin Cymru. Mm. Yn yw dim gwaith Morganog a Cyrdydd i hwn, dyw e ddim yn gwaith Gogledd Cymru, mae'n gwaith Sir Aberteifi, Sir Gyfyrddin a Sir Benfro, meddai hi'n gweud. A mae yna, mae'r gogledd Sir Benfro, beth, beth, beth bynnag, mae'r mae iaith wedi bod yn gryf yn, yn draddodiadol, felly o, e. dwi eisiau pwysleisio bod yna gysylltiad rhwng llun a yr iaith Gymraeg yn mynd.
There you are. Ga i ofyn i ti dweud rhywbeth am waith celf hwn? Iawn.
Dyma waith Joanna, y wraig. Mae e'n waith sydd wedi ysbrydoli gan arfordir Ceredigion. Ie, ie, arfordir Ceredigion. Lle yn Ceredigion? Dwi'n credu ardal Llangrannog. Mm. Ardal Aberteifi. O, oh, oce. Okay.
A mae mynydd Preseli da ni fan hyn yn Sir Benfro wedyn. Felly, o fewn hanner awr i Aberteifi. Te, oh, oce. Okay. Yeah, yeah, yeah. Mae Joan a fi yn rhannu studio mm. yn Aberteifi. Mm. Dwi yn un rhan, a mae Joan yn y rhan arall. Yeah. Ac, um, wel, Cymraeg yn ni'n siarad drwy'r amser. Ie, ie, ie. Uh, mi nhw, um, wnes ti um, fagu yn siarad Cymraeg um, fel di um, iaith uh, gynta, um, uh, gatre a, um, yn yr ysgol hefyd? Do, yeah.
do. Ges i Wel, oedd Aberteifi pan o'n i'n fach yn lle le oedd y mwy... bron pawb yn siarad Cymraeg. Mm. Y, y stryd le ges i ngeni, yeah. um, o'r enw Heol Aberystwyth, dwi'n credu oedd pawb yn siarad Cymraeg. Felly, oedd, oedd e ddim yn rhywbeth o'n i'n meddwl, dwi'n mm. gwir, a ydw i'n mynd i siarad Cymraeg, o'n i jyst yn neud e'n naturiol. Mm. Yym a a dwi'n credu mai yym b- bod hwnna'n wir am gorllewin Cymru i gyd i ddweud y gwir. Hmm. Falle oedd e'n fwy gwir yn yr ardaloedd gwledig a'r hmm. pe- pentrefi bach. Hmm. Yym ond oherwydd bod pobl yn symud nawr, mae'r mae darlun wedi newid, ynddo fe? Mae'r hmm. mae, mae sefyllfa wahanol. Ond ie, um, yeah, byddwn ni'n siarad Cymraeg um, gyda'r teulu i gyd. Mm. Byddwn ni'n siarad mm. Cymraeg gyda'r cymdogion yn yr ysgol. Yeah. Dim ond Cymraeg. Des i'n hoff iawn o'r Gymraeg oherwydd mae'n newid o ardal i ardal. Mm, yeah. um, byddwn ni'n mynd ar yn gwyliau i'r fferm yn Sir Brycheiniog, oh, yeah. a byddai teulu yn dod lawr o'r gogledd Bydd teulu'n dod o Gwm Tawe, o'r de, diwydiannol, a bydden ni'n dod o fan hyn, a fydde pob un a, a tafodiaeth gwahanol, math arbennig o Gymraeg. Mm. Felly, beth sy'n y, y diddordeb mawr yn y ffordd mae'r iaith yn newid o dre i dre neu o bentre yeah, yeah, i bentre. Yeah, yeah, yeah. Meirio, ydy Gymraeg yn cael ei ddefnyddio yn aml yn diwydiant celfyddydol yng Nghymru, a pha mor bwysig yr iaith Gymraeg yn diwydiant celfyddydol yng Nghymru? Yn gyffredinol, dwi'n credu bod y Gymraeg yn cael ei defnyddio'n eitha aml yng Nghymru. Hmm. Ond mae'n dibynnu yn ble yng Nghymru a mae'n dibynnu pwy yw'r bobl, dwi'n credu. Mm. Mewn rhai ardaloedd, dyw'r dyw iaith ddim mor bwysig. Mewn ardaloedd eraill mae'n bwysig iawn iawn. Mm. Um, hynny yw, er mai gwlad fach yw Cymru, mae sawl Cymru i gael. Yeah. Mae'r Gymru Gymraeg i gael, mae'r Gymru ddi-Gymraeg i gael, mae'r Cymru wledig i gael, mae Cymru diwydiannol i gael. Mm. Yn yw, er mae gwlad fach yw e, mae amrywiaeth fawr i gael o fewn ffiniau'r wlad. Mm. Dwi'n credu. Ond o, o ran y, y bobl sy'n creu celf, mm. uh, dwi'n credu bod e rhyw hanner a hanner i wedi, dwi'n credu. Hanner a hanner. Mae rhai pobl yn edrych ar gelf fel rhywbeth byd eang. Mae iaith rhyngwladol yw, mm. yw, yw celf. Mm. A mae pobl eraill yn gweld e fel rhywbeth bod, i, bod, bod nhw'i hunain, bod eu hunaniaeth nhw mewn ffordd yn rhywbeth sydd yn perthyn i darn arbennig o dir. Mm. Dyw yn berch, berchen i'r byd i gyd. Dwi, tyma bach o'r ddau, dwi'n credu bod fi'n fwy at Gymru fel lle le dwi'n cael ysbrydoliaeth. Mm. Yn yw, petawn ni'n mynd i India neu Japan mm. neu Australia yeah, neu yeah. Chile, yeah. dwi ddim yn credu byddwn ni'n cael ysbrydoliaeth. Mm-hmm. Achos mm. pan ydw i'n mynd o gwmpas yr ardal ma, dwi'n teimlo rhywbeth. O, oh, okay, okay. Um, ma, pan ydw i'n mynd er enghraifft i Mynydd Preseli neu i'r arfordir, dwi'n teimlo'n nghalon yn mynd yn fwy cyflym. Mae'n mae, mae, mae golygu rhywbeth i fi. Mm. Felly, uh, uh, Miriam, wyt ti'n medru gwneud um, waith celf yn y adalau uh, di-Gymraeg? oh, Mae yna gwestiwn da. Ydw a nadw. Um, os os, os, os mae'r os mae'r syniad yn hmm. apelio, ie, yeah, mae'r broses wedi dechrau. Ond yym b- beth ydw i'n meddwl amdano, oedd Cymru i gyd yn, ar, yn ardal Gymraeg yr un adeg, ti'n gwybod, ynddo fe? Yeah. Yn yw, mae'r um, ma broses o bobl yn symud mewn a mas, mewn a mas, wedi mynd mlaen yn, yn hir iawn. Mm. Ond um, pan ydw i'n mynd i ardal ddi Gymraeg fel y cymoedd, er enghraifft, mm. neu ble, ble mae'r yeah. Gymraeg ddim yn cael ei chlywed mor aml mm. ar y strydoedd, dwi'n meddwl, wel, Cymraeg oedd mae i gyd ar un adeg a dim amser mawr yn ôl, mm. ychydig o, o ganrifoedd sy'n mewn gwirionedd. Yeah. Bod um, diwydiant wedi Seisnigeiddio Cymru i'r mm, raddau mm, hefyd. Mm, mm, mm. Mae'n bwysig i weld tu ôl pethau, dwi'n credu, i, mm, i weld yeah. pethau beth, beth sy'n tu ôl yr arwynebol, achos Mae, mae'r pobl sydd yn y cymoedd, er enghraifft, maen nhw'n Gymru da iawn, iawn. Mm -hmm. I wedi gwir, byddwn ni'n gweud bod y Cymru gorau yn byw yn y cymoedd. Just bod nhw ddim wedi cael y cyfle i, i ddysgu Cymraeg. Mm -hmm. Mae'r teimladau yn gryf iawn, iawn. Mm -hmm. A mae fe'n gudd, mae, mae fe'n guddiedig yn dyn nhw. Ond um, nawr, beth sy'n braf, wrth gwrs, mae'r ysgolion Cymraeg yn, yn, yn datblygu mewn ardaloedd sydd yn draddodiadol ddi-Gymraeg, mm. a bydde rhywun yn gweud, o oh, ie, yeah, bydde dad cu a mae'n gyn gallu siarad oh, Cymraeg, yeah. a mae'r plant yn, ond dwi ddim yn. Felly mae yna ma genedlaeth goll yn y canol mm, mewn ffordd. Yeah, yeah. Ond i fi fel rhywun sy'n edrych ar y byd trwy lyged artist, um, dwi'n lle gweld mewn ffordd beth sy'n tu ôl hwnna, mm. a pan dwi'n mynd, hmm. dwi'n mynd i'r i'r cymoedd sydd ddim yn aml iawn. Mm. Dwi'n lle gweld yr harddwch a dwi'n lle gweld y trystwch yn un pryd. Oh. There we are. Mae gen i uh, cwestiwn um, ddiddorol iawn uh, o ran um, yr iaith uh, Gymraeg yn uh, Abed Hei fi! Lle ydan ni rwan? Yno, cyfrifiad 2021 a chyfrifiad 2011, mae wedi gostyngiad enfawr yn y ganran siaradwr Gymraeg yn Aberteifi. Dyma um, ffigur, ffigurau yn wod uh, ei ffoliad o mwy da. Roedd uh, gostyngiad uh, 400 o, o, o ran y uh, ganran y siaradwr Gymraeg yn uh, pryd i UK, yep, Bron i 900 gostyngiad canran yn siaradwyr Cymraeg yn ward Teifi, bron i 600. Felly, o'i gymharu i rai mewn ardaloedd eraill yng Ngheredigion, gostyngiad enfawr. Felly, wyt ti'n poeni am dyfodol yr iaith, y Gymraeg, yn Aberteifi, a pham, Meirion? Ie, wel, dwi'n credu bod rhaid poeni am ddyfodol yr iaith. um, oherwydd y ffigurau yna. Um, ond dyw hon ddim yn stori newydd. Mae'r mae, stori'r Gymraeg yn, yn cynyddu ac yn gostwng, yn cynyddu ac yn gostwng, wedi bod yn hanes y dre yma ers... ers um... Meilio, mae drwy gen i, gostwng hynny, dim, dim hynny, iddo cyfrifiadau, oce, okay. ar draws Gymru, hyd yn oed a Aberteifi, hyd yn oed yn y ffo Gymraeg, mm. yn y smong uh, Gwynedd, o, mi, o 1951 uh, i um, 2021, bod ni bob degawd wedi gostwng. Ynddi. canran y siadw oedd wedi gostwng. Ydy, wyt ti'n iawn.
Ydy, yn, yn anffodus, wyt ti yn iawn, ond y beth o'n i'n gweud oedd mynd nôl i'r ganrifoedd y cynt, mynd nôl mil o flynyddoedd, mae'r patrwm wedi mynd lan a lawr yn y dre, oherwydd tre Normanaidd yw Aberteifi mm. yn, yn y bôn. Ac felly, ar y degau, oedd, oedd y Cymru yn gryf yma, ar y degau oedd, oedd y Cymru ddim yn gryf yma. Mm. Um, siwr o fod, y beth ydw i'n treol disgrifio yn mynd yw bod bod ni ddim yn gwybod beth sy'n digwydd yn y dyfodol. Hmm. A hyd yn oed pan ni'n teimlo'n negyddol, mae rhaid i ni ddangos bod ni'n bositif. Mae rhaid dangos gobaith. Achos mae gobaith yn magu gobaith, a mae anobaith yn magu mm. anobaith, dwi'n credu. Felly, beth yw hwn yw sôn am y posibilrwydd i ni'n ni wneud. Nawr, mae, mae mwy o bobl yn siarad Cymraeg yn awr na, na sydd wedi siarad Cymraeg erioed, jyst bod y hmm. canran yn is. A mae, mae hwnna, yn ni'n ni teimlo hefyd bod um, y Gymraeg yn dod yn fwy gweladwy yn y dre. Mm. Pan o'n i'n fach, ar, er bod llawer o bobl yn siarad Cymraeg, dim ond Saesneg oedd yr arwyddion. Mm. Nawr mae'r arwyddion yn ddwyieithog neu'n Gymraeg. Mm. mm, mm. Felly mae, mae, um, mae, mae gobeith i gael, mae llygedyn o obaith trwy'r amser. A mae, mae llawer o feirdd mawr Cymru fel Waldo Williams uh, sydd yn dod dim yn bell iawn o fan hyn, mm. yn sôn yn ei gerddi bod yr iaith Gymraeg fel merch ifanc. mm. hynny yw, mae'n llawn direidi, so ni'n gwybod beth mae'n di wneud. Mm. A dwi'n credu, yn, yn hyn na mae'r gobeith, fi'n credu, uh, i ni ddim yn delio gyda pethau absolut, pethau sydd yn mynd i ddigwydd, mm. i ni, mynd, i ni delio gyda pethau gallu ddigwydd os nad i ni wneud rhywbeth yn y presennol. Mm. A mae, mae teimlad o gyfeictod yma. Yy, falle bod y siaradwyr wedi mynd lawr, ond mae'r teimlad o Gymreictod, mae hyd yn o'r pêl droed yn gallu effeithio. O, ie, ie, ie. Yn ma o hyd. Ydy, ydy, mae'n mae, codi ysbryd y genedl. Ie. Felly, o, o, o ran hwnna, mae, mae, mae, mae, mae fe'n beth, mae beth sy'n codi'r codi galon yw mm. bod, na, bod, bod y potensial yn dweud, mm. bod e'n yn dwylo ni mewn ffordd i radde helaeth iawn. Mm. Ac um, fel, fel wyt ti wedi dysgu Cymraeg, wyt ti wedi dysgu Cymraeg yn arbennig mewn llai na dwy flynedd. Os wyt ti'n gallu gwneud e, Diolch o bach. Gall pobl arall wneud e hefyd yn gallu. Wyt ti'n poeni am y dyfodol yn, yn Aberteifi?
Dwi ddim yn poeni. Dyfodol yn iaith Gymraeg. Ie, ie.
falle dylen ni boeni, falle dylen ni boeni, ond... Dim, dim, dim, dim yn, dim yn poeni. Mae ffydd gyda fi, okay. mae ffydd gyda fi bod, um, bod digon o bobl dda yn byw yma, bobl sydd yn deall pwysigrwydd Cymreictod, mm. pwysigrwydd yr iaith. um, athrawon, pobl sy'n cynnal yr ysteddfod, pobl sydd yn byw i bywyd trwy'r Gymraeg. Mm. Falle, falle beth bydd yn digwydd bydd dwy gymdeithas mewn un tref yma. Mm. Hynny yw, bydd cymdeithas bydd yn byw trwy'r iaith Saesneg a bod cymdeithas bydd yn byw trwy'r iaith Gymraeg. Ond um, beth yn ni'n teimlo gyda, gyda'r Cymru Cymraeg yw mae'r gwreiddiau fan hyn. Mm. Mae'r bobl sydd yn dueddol o um, yn, yn neud y sefyllfa yn, yn fwy Saesneg, dyw gwreiddiau i fi beth bynnag, mm. dyw e ddim yn ymddangos fel sydd e'n mor bwysig. Oce, okay, oce. Okay. ac felly gallen nhw symud i rhywle arall, a symud i rhywle arall, mm. a maen nhw yn, ond bydden ni ddim yn symud o fan hyn o gwbl. Dyn ni'n dyn ni rhoi deg miliwn o bunnau i fi symud i Llundain, bydden ni ddim yn symud. Mm. Mae'r gwreiddiau yn bwysig iawn.
Merio. Sorry.
Wa.
Di ma. Di. Mm -hmm. O. Da i offer i di uh, dwy rhywbeth am y uh, uh, portrait hwn. Dyma lun nath Joanna, mm. Cymraeg, mm. ohona i. Dwi'n credu bod i wedi dala chydig ohonau, ond y cwestiwn mawr... Cyfarwy.
Mae fe'n gyfarwydd.
Ie, ie, ie.
Mae diw pwy i ni yn dweud, pwy yw Sonny Young, pwy yw Mary Jones. Yn ni'n bobl wahanol i wahanol bobl yn dweud. Mm. So, dyma sut mae'r wraig yn gweld fi. Mm. Mae hawl da i wneud na. Ac um, Ie, yeah, dwi'n credu uh, rhyw olwg bell yn y llygad i'n mynd, fel sy'n ni'n meddwl, ie, yeah, beth ydy, beth ydy wneud yma? Beth yw pwrpas bethau? Mm. Beth yw pwrpas yr iaith Gymraeg? Beth yw pwrpas yn rhywbeth? Yeah. Ond, uh, ti'n modd, ni'n mynd yn athronyddol iawn nawr, wrth gwrs, yn dweud.

sawl dyfynod a dim ond siarad Cymraeg. Mm. Achos mae bron tri chwarter y bobl dwi'n nabod yn siarad Cymraeg. Ah, y bobl, ffrindiau, bobl oedd yn galw yn y tŷ mm -hmm. i gael te neu coffi, bydden nhw'n siarad Cymraeg. Do lawr y dre fan hyn, bydden nhw'n mynd mewn fan hyn i awen teulu, pawb yn siarad Cymraeg. Felly, um, mae yn bosib byw bywyd trwy mm, Gymraeg. Mm, yeah, yeah, yeah, yeah. I fi, a dwi'n credu bod fi yn byw 75% yn fy mywyd trwy, trwy iaith y Gymraeg. Miriam, um, ga i ofyn i ti ddwy rhywbeth am uh, waith uh, celf uh, hwn?
Wel, mae'r lluniau sydd man hyn yn lluniau yr ardal yma, yr ardal sydd yn bwysig mm. iawn i fi. Dyma Ceibwr fan hyn, yr arfordir, rhyw ddeg munud o fan hyn. Yeah, yeah. Dyma bentre Llangrannog fan hyn, sydd yn, yn lle annwyl iawn. Teulu yn dod yna, teulu dydyn yeah, yeah. dod o oh, Llangrannog. Yeah, yeah. A yn dy bwys dim hyn, mae Cwm Gwein. Okay. Yeah. Um, a chydig bellach y ffwrdd mae Catrin Dylan Thomas y bardd. Mae'r sgwrs mae wedi mynd mewn cilch mewn ffordd. Dechreuon ni wrth sôn am uh, y filltir sgwar mm. a'r ffaith bod uh, gwreiddiau, wel yn dyn ôl um, Dwi'n yn, yn portreadu, a mae'r lliwiau'n bwysig hefyd. Mae'r, bydde ti'n gweld bod y lliw glas yn bwysig i fi. Oh. A mae'r ma, ma, ma, ma dy drwser di'n goch, mae coch yn glygu gwahanol bethau i gwahanol bobl yn dydy, ti'n bod? Yeah. A mae glas yn glygu pethau, yeah. gwahanol pethau. So, um, I fi, mae ma glas lliw lliw um, y, y, y byd ysbrydol yw e. Oh, yeah, mae ma, yeah. ma fe'n codi ti. Mae yeah. ma fe'n neud ti'n bir, mae fe'n neud i ti mm. sylweddoli pethau. Ac um, pan ydw i'n peintio, glas yw'r cyfan i ddechrau, a mm. wedyn dwi'n peintio y ben y glas beth bynnag sydd yn dod. Oh. Yn, uh, yn aml, a wyt ti'n uh, defnyddio Gymraeg uh, yn, uh, yn y gwyf dde? Yeah. Wel, uh, yn, yn, yn, yn, yn bersonol gyda yeah, yeah. Gymraeg oeddi trwy'r amser. A, wel, i ni fan hyn yn, yn Oriel a Wenteifi, heddi, mm. yn Aberteifi. A mae pawb sy'n gweithio mynd yn siarad Cymraeg. a mae llawer iawn o bobl sy'n dod mewn mae'n siarad Cymraeg. Mm. Felly mae'n y peth beth ydw i eisiau pwysleisio yw mae'r Gymraeg yn iaith naturiol. Yeah. Yn yw dyw e ddim yn iaith mae rhaid paratoi a trefnu bod cynulleidfa yna. Mm. Mae jyst yn digwydd. digwydd yn naturiol. Mm. Um, falle nawr mae'n mae dymor twristiaeth a mae, mae llawer o bobl rhyngwladol mm. o gwmpas y lle, ond yn y geiaf, mae eisiau bod canran mwy o Gymraeg yn y geiaf, a bydd dim ond bobl lleol byddwn ni'n mm. yn gweld rhan fwyaf. Mae, mae hanner y bobl sy'n dod i studio i brynu gwaith yn siarad Cymraeg. a mae'r hanner arall yn dod o bob gwlad yn y byd. Mirio, llai o ofyn i ti rhywbeth am uh, waith celf y hwn.
Dyma'r thema mwyaf newydd, mwyaf diweddar sydd yn fy ngwaith i. Mm. Sef y broblem fawr yng Nghymru o newid enwau ffermydd yn y Cymru. O, ie, ie, ie, ie, yn union, yn union, yn union. A mae dwy enghraifft mynd hyn sydd wedi digwydd yn, yn gorllewin Cymru. Um, yr ddau yn, yn Sir Aberteifi, mm. yn y hmm. digion. Um, gath fferm yn andall yn dysil i newid o yr enw Cymrag i fod yn yeah. Donkey Hill. O, oh, Donkey Hill. Okay. Yn ddiweddar, a mae Cri Gynerir Uchaf, fferm uh, ag enw hyfryd iawn mynd ôl i'r oesoedd canol wedi cael ei newid i Upper Eagle Farm mm. yn Talgarreg. A mae hyn wedi effeithio arna i fel artist a fel person hefyd yw dy gwir, mm. a bod yn etifeddiaeth ni a'n treftadaeth ni'n cael ei newid. Um, a, bo, a bod ddim, bo ddim pwer gyda ni i rwystro'r peth, i atal y peth o gwbl. Mm. Yn yw byddai'n bydde beth iawn petai deddf i gael bydde Senedd yng Nghyrdydd mm. yn pasio deddf i bod ddim hawl newid y peth. Ah. dyna beth bydden ni'n dymuno. Ond mae fe'n dod lawr i, i barch yn y diwedd. Um, Dyn ni'n symud i wlad arall i fyw, a bod ni'n symud i di le mae hen enw, mm. bydden ni ddim yn newid yr enw o ran parch. Ah, yeah. I'r bobl sydd wedi bod yna i'r diwylliant. Mm. Felly, um, fel y ti wedi gweld yn, yn sgil y gwaith ti wedi gweld fan hyn heddi, mae hwn yn waith, mae cyfeiriad newydd fan hyn. Um, dim hmm. y tirlun y tir a'r peintio traddodiadol yw hwn. Mae hwn yn, hmm. yn, yn, yn, yn thema politicaidd Ah. Um, a mae, mae, lot, mae llawer o bobl yn, yn deall beth ydw i'n trial wneud fan hyn, achos maen nhw'n teimlo yr un peth. Fan hyn, um, bobl ifanc. A fan na, pobl hen. Yeah.
Mae hwn yn rhywbeth o'n i moyn siarad gyda ti, um, syni yn fawr iawn, oherwydd un o'r problemau mawr yn gorllewin Cymru yn gyda'r mm. Gymraeg yw bod y bobl ifanc yn gadael yr ardal. Oh. Mae nhw'n mynd fel arfer i Gyrdydd ond maen nhw'n mynd yn bellach na ni hefyd. Mm. Felly mae'r y broses sydd, sydd yn effeithio ar yr iaith Gymraeg yn y gorllewin yn, yn mynd a dod. Mm. Mae yna bobl hmm. o'r tu allan yn symud mewn, a mae'r bobl galle aros yma yn, yn hmm. mynd a hmm. llawer o'r ni ddim yn dod nôl. Maen nhw'n ma nhw wneud cartrefi newydd mewn dinasoedd. Mm. A dyna pam, mae yna sylw arbennig, os gael gweud, bod, oh, bod y bobl hen yn fan yn tristau, a bod golwg goll ar y bobl ifanc yma. Mm. Maen nhw, ma, ma nhw, ma nhw mewn sefyllfa anghyfarwydd iddyn nhw mewn dinas, achos oh. maen nhw wedi dod o'r cefn gwlad. Oce, okay, mae yna batrwm na, maen nhw eisiau cael profiad newydd, wrth gwrs, mm. coleg ac ati, ond dyn nhw ddim yn dyn ôl ar ôl y coleg, ar ôl y prifysgol. Mae'n ma, ma bwlch mae'n, mae gwagle mawr um, yn, yn, yn, o ran y, y Gymreigdod. Mm, no, okay. Mae'r mae, ysgolion yn ei gwaith arbennig o dda. Mm. Ysgolion yn yr ardal yma yn arbennig. Ond dwi'n dwi gofyn y cwestiwn yma llaeth, oeddi hwnna'n ddigon? Hwna yw'r cwestiwn mawr, yn dweud. Ie, ie, ie.
There we are. Mae gen i cwestiwn yn efallai bwysig iawn o ran yr iaith Gymraeg yn Nghymru yn y dyfodol. Oes eisiau arnat ti Y Gymraeg, a dod yn iaith fwyafrifol yn Nghymru, ar draws y Cymru, nid dim ond, nid dim ond yn y ffo Gymraeg.
Bydden ni wrth fy modd yn gweld Cymru yn dod yn wlad ddwyieithog mm. iawn, go iawn, hynny yw, mm, dim mm. um, mewn, mewn gair yn unig. Hynny yw bod pobl gallu mynd unrhyw le maen nhw moyn a siarad yr ddwy iaith, mm. ond yn enwedig yn y brywydd Cymraeg, bod y Gymraeg yn cael blaenoriaeth. Mm. Hynny yw, um, dwi'n credu bod, e, bod e'n wir nawr pan mae pobl yn symud mynd i'r ardal yma, maen nhw'n fe, fe ddylwn nhw'n cael eu haddysgu i ddeall bod, bod nhw'n symud mewn i ardal arbennig iawn le mae traddodiadau a, a gwerthoedd a diwylliant arbennig yma. Mm. Felly, um, o ran dod yn fwy yn, yn e, e, ewn, ewn ni ddim nôl i fod yn, yn, yn wlad un ieithog mwyach. yn yw, mae'r ma amser nawr wedi pasio, dwi'n credu. Byddwn ni'n yn, yn dda iawn pe ni'n gallu cael statws cyfartal i'r ddwy iaith, ond fel o'n i'n gweud bod uh, yr broedd Cymraeg, bod um, yr, yr hen ddyfed a'r hen wynedd a rhannau o, o'r uh, Morganwgs a'r Clwyd hefyd yn cael ei blaenoriaethu fel ardaloedd sydd yn, yn yn meddu ar rhywbeth amhrisiadw iawn, yn yw mm. bod, e, bod, bod e ddim yn gwestiwn a dyn ni'n mynd i golli fe, mae'n gwestiwn o pa mor gryf i ni'n mynd i wneud e wedyn. Mynd nôl i'r optimistiaeth yna, dwi'n meddwl, wedi. Mm. Bod eisiau fe. Um, yn yw, mae'r ma targed i gan yn y sefyd yn y flwyddyn 2000 a hanner cant bod miliwn o siaradwyr Cymraeg uh, mynd i fod yn Cymru. Ond uh, does, does dim digon, does dim digon a, a ffrawn.
Nagos. Good mark. Ti'n iawn. Mae ma, ma problemau. Ond ti'n bod o ran y peth amlieithog yma, sawl iaith wyt ti'n siarad? Deg, efe? Wyt ti'n siarad deg iaith? Os wyt ti'n lle siarad deg, dos bosib na gall y person gyffredin siarad dwy, no e? Dyna beth yn ni'n sôn yn y pen draw. Um, ti'n gofyn i fi oedd yn optimist? Ydw. Okay.
Ydw.
Ond, ond dwi hefyd yn realist hefyd gyda'r

Erbyn heddiw, mae bron i ddau miliwn o siaradw Gwyddeleg yn Iwerddon, ond dydy Gwyddeleg ddim yn iaith gymunedol. Nadi.
Wel, Nadi, mae'n y Geldacht yn, yn, yn, y, yn, yn, yn y tair rhan yn y gorllewin, ond fi'n fi credu bod y gwyddelod wedi seilio i, um, i hunaniaeth. Mm, mm, mm. Dim ar yr iaith. Mae, mae fe, rhywbeth yn yr Alban, mae, mae bod yn Albanwr yn dibynnu ar bethau arall, dim mm. ar yr iaith. Yng Nghymru mae'r iaith lot pwysicach, mae fe'n bwysig iawn. Dym- d- I we- i wedi gwir, sdan ni ddim kilt a whisky a giddies a pethau ffla. Ie, ie. Yr iaith yw y symbol i ni'n def- defnyddio i i weud wrth pobl, wel dyma pwy i ni, yndyfe? Mm.
Felly- Yn union, union. Ie. Felly, rhaid i chi yy i gyd yy datblygu iaith y Gymraeg yn y Cymru. Wyt ti'n iawn, wyt ti'n iawn. Ond wyt ti'n gweld e gyda llygad dy hunan? Ti'n gweld yr ysgolion Cymraeg yn cynnyddu yma? Ti'n gweld y polisïau i hyrwyddo'r Gymraeg? Mae Senedd gyda ni'n Cyrdydd nawr. Pan o'n i'n fach, breuddwyd oedd cael Senedd mm. yn Cyrdydd. Ond mae'r pethau yma yn real nawr, maen nhw'n ffeithiau. Mm. Felly mae'r Mae'r mechanics y peth gyda ni, dwi'n credu. Um, y beth sy'n eisiau nawr, fel y ti'n gweud, yw bobl i ddod at ei gilydd. Os, os oes problem yng Nghymru, i ni'n deddol o mynd yn garfannau bach, i ni'n ni rhannu ac yn rhannu ac yn rhannu trwy mm. amser. Fi'n credu y challenge nawr yw dod at, at ei gilydd fel bod ni'n gallu cael momentum mm. um, i i sicrhau rhywbeth sydd yn bwysig i ni gyd, dwi'n credu, ti'n gwybod? A dwi, hmm. dwi'n sôn am y di Gymraeg hefyd nawr, hmm. fan hyn. Hynny yw, dyw'r iaith Gymraeg ddim yn berchen i'r bobl sy'n siarad i, mae'n berchen i bawb sy'n caru fi. Mm. A, a dyna, dyna yw yn y bôn fi'n credu.

beth mae'n ei gwybod, 70 o ieithoedd ar draws y byd bob mm. blwyddyn yn marw. Mm, yeah. Ond mae'n ieithoedd... Yn union, yn union, yeah. Ond mae'n ieithoedd eraill yn tyfu, ti'n mynd, mae'n ieithoedd bach mm, yn gallu mm, tyfu. Yeah, yeah. Felly mae'n mae, mae, mae dibynnu ar beth sy'n digwydd mewn yn y galon, fi'n credu, yeah, oedd yn eisiau fe. Yeah. A dwi'n credu yn y bôn, dod yn, yn eisiau fe. Da iawn, da iawn.
Uh, Meilio, uh, yn dy fan di, um, Fedrith anninnwyr fel ti ac artistau eraill eu bunau yn eu gwaith celf fel hwn. Er mwyn hyrwyddo'r Gymraeg yng Nghymru. Ie, wel,
mewn oriel fel hon, er enghraifft, a dwi'n credu y rhan fwya' o orielau yng Nghymru, ma' polisi o ddwyieithrwydd i ga'l. Yym, man 'yn, ma'r Gymraeg yn amlwg iawn man 'yn. falle mae dim ond Cymraeg sy yn, sy yn yr oriel yma. Mm. Mae hwnna'n yn hyfryd ac yn eithriad, ond dwi'n credu bod rhywbeth wedi digwydd yn ddiweddar yng Nghymru, sef bod, bod yr iaith Gymraeg yn dod yn fwy ffasiynol yn awr, dwi'n credu. Mm. Ar un adeg oedd rhyw syniad mae Saesneg yw'r iaith bwysig, Saesneg oedd iaith dymlaen yn y byd, mm. ond dwi'n credu bod pobl wedi sylwi nawr pa mor bwysig, pa mor hardd yw, yw'r iaith Gymraeg, mm. dwi'n credu. Mm. Achos gyda fi'n bersonol, mae fe'n ma fe dibynnu ar um, yr oriel, ond mae'n dibynnu ar yr unigolyn hefyd. Mm. Pan ydw i'n cael arddangosfa, mae'r cyfan yn ddwyieithog gyda'r Gymraeg gyda, wedyn Saesneg. Um, pan fi'n cael arddangosfa, mae'n un dim ond Cymraeg yw e. Ond yym dwi dwi 'di ca'l arddangosfa yn Lloeger a wedi mynnu bod pethe'n Gymrâg a Sysneg yn Lloeger hefyd. Ie. Ond fi yw wnna ma' ma' fe lan i'r unigolyn fi'n credu. Hmm. Ydi ond t'mod ed- edrych o gwmpas y lle myn 'yn nawr fi'n credu ar y cyfan dathlu i ni neud mewn paent yma yym ma' ma' 'dyn ni lunie o'r cefn gwlad Cymru sydd yn hardd iawn Ond mae'r mae'r pen a'r galon ar, ar waith, yndyfe? Dyma y broblem sy'n y, y galon fan hyn, yndyfe? Mm, mm, Dyma'r mm, broblem mm. sydd yn ei dolir. Ac um, mae yna beth mewn celf o'r enw catharsis, ble mae rhywun yn cael gwared o deimlad drwg sydd yn, yeah, yeah. yn poeni fe. A dwi'n credu bod rhyw fath o therapi mewn, mewn gwaith fel hyn, bod fi wedi wynebu'r broblem mm. a wedi, wedi troi rhywbeth negyddol mewn i rhywbeth positif a hmm. cre mm. creadigol. Mm. Um, ond na fe, mae hwnna'n mynd ar drywydd arall. Dachwedd daith yn dweud mynd hyn. Mae hwn yn thema newydd. Mm. Ac, um, Pwy a ŵyr beth bydd yn digwydd mewn pum mlynedd? Wyt ti'n meddwl um, a oes ddigon o um, gelf uh, sy'n um, dangos yr iaith Gymraeg sy'n uh, hiwyd o iaith Gymraeg yn Cymru? O, oes uh, digon o, o gelf? Dwi ddim yn siŵr ai bod ni'n sôn am cael geiriau Cymraeg mewn darluniau. Dwi ddim yn siŵr ai, ai hwnna yw e, yn fwy na bod teimlad Cymraeg yn y lluniau, ti'n deall? Achos mm. dim barddoniaeth yn ni'n sôn, dim llenyddiaeth yw hwn i fod. Mae fe'n rhywbeth le mae emosiynau yn dod trwy'r llyged yw e, mm. na'r, na broses. Mm. Okay, okay.